Degemer mat en ur pod-skignat. Petra c'hoari ganit? Demat.
Me zo Gikezik. Ha me zo Tornoz.
Setu, fellout re dimp ober ur pod-skignat peogwir e plij dimp fidev ouzh pod-skignadoù. Ya. E eus snack hag e galleg. Ben Affin e koromz un diouer e brezhoneg, setu perak ket ober unan hag diwar-benn ar pezh a blij dimp. Ar c'hoarioù video.
Setu.
N'oc'h petra vo e-barzh keleier o ber, pep hini a ginnigo ur c'hoari hag setu erfin marteze trawal n'int ket c'hoarioù video. Ya, o fent goude, ar wech kentañ e omzen neuze gallout a raio chañs. Setu dres. Tud all a vo, soñset.
Ya. Ha klasket vo berzhe ur wech ar miz d'ar gwellañ ha ma n'eus ket, ba rabat skeiñ ganimp. Setu tamm pennañ.
N'oc'h eo keleier piv a grog? E grog.
N'oc'h eo me ma c'hoant komz diwar-benn an Nintendo Direct a zo bet D'an trizek a viz Bengolo, euh, n'ouzon ket mae a-bouez, mais enrollañ a reomp se d'ar c'hwec'h a viseré, setu n'eo ket fresk-kenañ, mais bon. N'oc'h eo an Nintendo Direct a zo bet euh, d'an trizek a viz Bengolo tremenet. Um, benn a fin, Nintendo a ginnig a boentoulad blaouejo abadennoù a-seurt-se bep tri miliad pe muioc'h zoken, evit diskuliañ c'hoarioù newe pe reiñ keleier euh, D'ar c'hoarierien, setu se zo traoù dre vras berr a-walc'h. Ar wech-mañ oa, oa hir a-walc'h benn ar fin puis'h oa pemp munutenn ha tregont. setu ne gomzin ket diwar-benn pep tra met ar video zo tu da vont da welet en un doare aes-a-walc'h war YouTube pe petra 'all. N'oc'h eo radrinjust ar c'hoarioù diskuliet o deus Plije din hag a vin laouen o c'hoari gante n'oc'h aze Luigi's Mansion tri, Yoshi Craft World, hag evel-just ur c'hoari na oa den o c'hortoz-ken a zo Animal Crossing a vo war Switch e daou vil naontek. Setu un Nintendo Direct liesseurt a-walc'h ebet, me gav, ha n'on ket bet ipitet.

Ma zamm keleier din-me a oa diwar-benn... a oa koshoc'h c'hoazh, neuze setu me emañ c'hoant komz diwar-benn ar pezh zo bet diskuliet gant Valve da vare ar Gamescom, neuze fin miz Eost. Diskuliet o deus neuze un dra nevez evit Steam Play hag a zo anvet Proton, neuze petra eo Steam Play? Steam Play a zo Un dra a ra pa prenit ur c'hoari war Steam e c'hallit c'hoari war Windows, Linux ha Mac m'emañ ar c'hoari war ar reizhiadoù-se. Ha neuze gant Proton ar pezh o deus kinniget eo evit ar c'hoarierien Linux. gallout a reont gant se loc'hañ ar c'hoarioù Windows. Dre un dra bennak a zo anavezet mat gant an imperial Linux az anvet Wine. Neuze gant-se e c'hallont neuze lourañ c'hoarioù na n'hellent ket c'hoari a-raok. Neuze bez' zo ul listenn wenn a c'hoarioù a zo sur az a en-dro, bez' zo traoù brudet-tre evel Doom pe Nier Automata. neuze plijus kenañ. ouzhpennet vez c'hoarioù neuze n'eus ket pell zo deus ouzhpennet c'hoarioù nozwezh e oa Wolfenstein nevez. Ha traoù a-seurt-se. Neuze plijus evit an dud c'hoari war Linux. N'eus ket kalz a dud met evel-se marteze vo muioc'h c'hoazh. neuze se zo e-barzh un tamm strategiezh Valve da ziorren Linux peogwir e penn-kentañ peogwir o deus un tamm aon e vefe bevennet ar c'hoarioù war Windows gant ar Microsoft Store aze a zo bet loc'het peogwir war Microsoft Store n'eus ket tu staliañ Steam neuze en em zantont un tamm taget war war se neuze e klaskont diorren Linux evit ma vefe muioc'h a dud o c'hoari war Linux setu hag evel-just ar Steam Machines zo un tamm marv bremañ met n'on ket marteze o deus ar pal adlañsañ an traoù gant se setu neuze evit brasaat Niveroc'h a-youl e c'haller c'hoari gante war Linux. setu.
Ya. Setu hag bon divizet on oa ober pep hini ur c'helo met bez' zo unan a zo a-bouez a fell dimp menegiñ memes tra. Ha n'oc'h reomp dija dreist da reolenn hon boa lakaet a zo penaos an daouarn-ugent a viz Gwengolo o tremen. eo bet disklêriet gant Telltale e oa dek tregont pevar-ugent eus an implijidi a zo bet skarzhet hag emaint o señv setu n'oc'h chomra un toullad tud c'hoazh o labourat e ti Telltale Games. Ya, evit echuiñ Minecraft penn ar Setu, ya, evit achuiñ un nebeud kevrajoù a zo c'hoazh a rankont c'hoazh achuiñ. N oc'h aet un diviz a seblant trumm, fin war a seblant eo bet skarzhet an dud en un doare trumm-tre d'ober an hanter-kant den bet oa tud a oa bet tutet ar sun-se. Zoken tud all o doa dilojet ne oe sovet dont da labourat hag all hag a-greiz-tout e n'o maent kavagn hep netra. Gwet eo bet en un doare, fin ya, gwet eo bet an traoù en un doare feulz-tre evit an implijidi. Goude un nebeud michoù zo oa dija digresket kalzik an implijidi oa bet kavet er bern tud dija. Neuze oa un tamm ur sin fall met un tamm ur soudarded n'eus netra oa fes ken trumm. Serradur dreist-holl o doa adkroget gant Walking Dead, gant penaos Batman oa echu. D'am soñj ya met lâret o doa e vije ur c'hoari Stranger Things. Ah ya, setu ar c'hoarzh.
Genre sin gant Gege, euh, pell zo doa lâret e rafen ur c'hoari euh, euh, gant un istor euh, graet gante ha tout. Ya. Mais c'est ket quoi. Setu.
Noc'h eo mm, goude-se, ba Penardo un tammig nec'hus oa bet euh, memes tra o komz Yeah. diwar-benn an doare da verañ a- Ya, de an respond plus. implijidi, Mm. an erioù labour, hag hag all. Setu mm, daoust hag-eñ e souezhus penn-da-benn n'ouzon ket.

E vez lâret ivez ne ren kalz re a c'hoarioù gant ar memes doare hag neuze an dud a oued skuizh. Ha gwelet 'vez bez 'zo lakaet o deus un doare grafik eus ar gwerchoù ha gwelet 'vez The Walking Dead neuze bloavezh-unan 'zo bet gwerzhet kalz, The Book of Among Us kalzig ivez ha goude ne ren nemet diskenn ha ne veze, ne veze ket gwerzhet ken ar c'hoarioù peogwir an dud.

Ur doare lañs, en deus roet lañs en-dro da c'hoarioù aventur en un doare... Un doare disheñvel.
Un doare disheñvel, gant ar mennozh stirat ha pezh zo anezhe a-walc'h, fin newe evlamm zoken. Hag e bed ul levezon bras evit evit c'hoarioù all en o zouez Life is Strange. setu n'oc'h bonn n'haller ket cheñch an traoù mais... Non, mais egure, dipitus. Ja. Da so an doare m'eo bet skarzhet d'an holl. Ja. Goude bezo tud a soñje dezhe eñ a vefe dastumet ar c'hoant evit gellout echuiñ da Buckingham, n'ouzon ket petra met un tamm doare... Enfin, n'eo ket sklaer quoi. Non, hag ouzhpenn n'on ket sur e fellfe d'ar skipailh labourat kenderc'hel da labourat en doare-se. Setu da bara servij achuiñ an c'hoarioù gant ur skipailh all met n'on ket... Drevet a-du gant e vunvent se zo ya un afer all. Setu ur c'helo trist un tamm. Noc'h eo bremañ pep hini e c'hoari.
Ya, noc'h eo me zo vont da gomz diwar-benn The Rise of a Tomb Raider. Noc'h eo ar rann-mañ na vo ket re ret liammat gant ur c'hoari newe Peogwir bon, ne c'hoariomp ket bepred a-dreñv nevez-vlamm. Setu, ma c'haller e vo gwraet, me ma fell dimp komz diwar an traoù koshoc'h 'vo gwraet ivez, setu me n'en c'hrennomp ket strizh war an afer-se. Nac'h eo me gomzo diwar-benn The Rise of the Tomb Raider a zo nac'h eo eil c'hoari rummad reboot Tomb Raider a zo bet. Oui, reboot. zo bet nac'h lañset e daou vil trizek gant Tomb Raider. Ha plijet oan bet kalz gant ar c'hoari kentañ. Setu fellidi ba kenderc'hel gant ar rummad. Nac'h ret eo din anzav diouzhtu n'am eus ket bet c'hoariet da c'hoarioù Kozh ar rummad. Mestreget marteze un tañva war ur sederom bruderezh bennak, met setu tout. Noc'h evel-just e anveen tudenn Lara Croft, ken ma gwelet ar filmoù gant Angelina Jolie. N'ouzon ket ma eo sikorzet. Setu. Met bon, n'on ket n'on ket ur fan bras deus ar deus ar rummad-se. Setu noc'h n'am eus ket poañsoù de keveriañ gant ar re gozh kement-se. N'oc'h ket dec'h da c'hoût 'm eus c'hoariet gant ar stumm Twenty Year Anniversary Edition. Oc'h ket gant an DLC dija ouzhpenn hag marteze un toullad traoù all. N'ouzon ket mat an diforc'h. Gwiskamant choup e traoù ouzhpenn. Ya, setu traoù go ouzhpenn. Yeah. Mais bon, dec'h da c'hoût. Hag ar stumm PS5. Setu l'oc'h aet bihan-ha-bihan evit an istor. L'oc'h aet Lara Croft a zo bet prest war o doueezad hag ar wech-mañ e vo e Siberia. N'oc'h aet war-lerc'h ur gêr vojennel anvet Kitej hag e-lec'h ma zo sañset ur sekred evit chom bev da viken. Doc'h evel boaz e vo darañ o tistruj pep tra war ien hag o vont ganañ gant gant strollad an Trinitaire a zo ur strollad drouk met a-wechoù n'ouzer ket mod perak. Fin dre vras zo deus c'hoant hini war-lerc'h memes tra hag Lara quoi, rakomp. Vit ha pego 'vel just drouk a-hend-all 'vije. Ils ket. Ja, vel a ra e abeg goubad. Ya, vel just.
Setu, n'oc'h e um, ar c'hoari a dremen kalz en endroioù eh gant erc'h, an adarc'h, uh, met a bep seurt trawal a zo ivez memes tra. Setu, evel boaz un tamm e vo ba pourmen, uh, chaseal, dastum dafar, teulio, relego, traoù a zo koachet un tammig pe plec'h. Un toullad emgannoù finkalzik, nebeut tud eo Quicktime Event, luziadello met dre vras vent ket rediet evit mont war-raok en istor. hag mont a ra en-dro an traoù gant poañsoù live evit mont rer war-raok en ur dastum an traoù hag en ur lâr an dud hag tamm-ha-tamm e vez dispaket fin diskoachet doareoù efedusoc'h evit emgannañ pe P'evit dastum n'ouzon ket boledo ha traoù a sort-se. Setu. D'am soñj-se 'oa ket 'barzh an hini kentañ, met an tudenno a zo ouzhpenn ha n'int ket Trois-Rivières quoi, PNJ, a zo a c'hall reiñ kinnig penaos tref d'ober da Lara. Ouzhpenn, hor c'hwezh zo penn-da-benn e diavez an istor, met ma fell dimp mont d'ober trawal ma c'haller, o lâret ya, me zo da sikour anout d'ober set tra-mañ-tra. N'hoc'h eus ket kalz da'm soñj o pemp pe c'hwec'h en holl, met se 'm eus kavet oa plijus evit gallout pourmen e-barzh ar muioc'h war ar gartenn, quoi. Setu, goude-se, anzavramp on bet plijet mat-se muioc'h gant ergelc'h hag istor bennafi ar vojenn hag ar prantajoù film ha tout a oa barzh ar c'hoari a-raok. Oc'hen on ket bet dedennet gant an tudennoù drouk tout, setu. Lara oa kalzik hec'h-unan, oa ket kement-se a dud barzh he strollad kemeret gant ar c'hoari all. Setu, bon, ze, ze lakaomp. Me n'eo ket bro, n'eo ket a-bouez tamm ebet evit ar blijadur da c'hoari, me setu gwelloc'h oa bet din un tammig muioc'h a c'hoari kentañ evit-se. Get an eil mwechañ yen n'ouzon ket perak, ma 'z kav ket kavet ken mat. Padal 'oan bet souezhet mat ma soñs gant ar c'hoari kentañ. Ma teuy ket dourn. Ya, egalek. Egalek, pourquoi tu veux dire Mikasa? Ya, ya.
Oc'h marteze ivez pegourmant boaziet, setu tout. goude-se 'm eus kavet vo luskenn mat ha kempouez benn fin ar plantajo zioul o klask en un dro hag ar plantajo emgann peogwir ba anzavrañ e gwallordi ar plantajo klask traoù ha tout-se n'eo muioc'h evit ar plantajo emgann zoken fin daoust din kavout n'eo plijus memestra. Setu hag bet 'oa n'oc'h aet an DLC Baba Yaga eo ouzhpenn e-barzh ar c'hoari diouzhtu hag a zo benn a fin ul lodenn a-bezh eus ar gartenn ouzhpenn da furchal setu meus kavet oa plijus met marteze memes tra da vez ket ar bon paeañ dek euro pe pemzek euro ne soñj ket pegement oa pe marteze oa dek fortuna ur band DLC hag e gwelloc'h gortoz dre vras ar stumm Game of the Year pe gold petra 'ba Ya.
N'oc'h e oa twenty year anniversary. Twenty year anniversary. Setu. N'oc'h e une bonne... un- ur pran... fin plijus, met guzul fent ket prenañ an DLC euh, d'ar priz leun, quoi. Bez 'zo ivez lodennig anvet Manoir des Crofts, euh, evit klask war-lerc'h euh, ba, buhez familh euh, Lara. N'oc'h e- hoc'h ez un ergelc'h neus-ruz-tre, met vez dizoloet tra diwar-benn he zud, n'oc'h am eus kavet fentus.

Pa oan bihan em eus roet kalz a Tomb-Raider daou, a oa zo un Tomb-Raider gwellañ evel-just. Hag e c'hoari 'm eus ivez da unan eus ar reboot Tomb Raider Underworld. Neuze zo pa neuze bez' oa ar re gentañ, neuze zo Tomb Raider One betek Tomb Raider sur les traces de Lara Croft, ez eo galleg penn-avel-se. hag a oa war seblant fall-spontus neuze bet paouezet goude-se ha goude gant Crystal Dynamics eus graet ur reboot neuze e oa Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary ha Tomb Raider Underworld hag a oa un tamm nevesoc'h ha goude zo bet tout un dra un doare prequel gant euh, gant Tomb Raider hag euh, Rise of Tomb Raider hag euh, Shadow of the Tomb Raider. Yeah.
Neuze e disheñvel, 'benn ar fin 'oa tostoc'h Tomb Raider Underworld eus ar re gozh peger 'oa muioc'h a lodennoù lammat ha tout hag a lodennoù puzzle. Ha se 'z eus kalz muioc'h un tamm doare Uncharted pe...
Tra evel-se lec'h ma zo un tamm muioc'h evel ur film kwa ur bern traoù o c'hoarvezout hag benn ar fin ar c'hoste c'hoari n'eo ket ken bras pe ho peus just da vont war-raok pa c'hoarvez traoù ben enfin setu Ya, ya. gant un tamm muioc'h c'hoari modern neuze ba meuget e vez plijus kentoc'h ar puzzle e reoù kozh ha war a seblant e Shadow of the Tomb Raider zo muioc'h justement an tu-se an tu puzzle an tu klask traoù hag nebeutoc'h a emgannoù hag Trist. Ha traoù zo zen neuze, d'am soñj e rin an trede hini ivez. Mais mod all est plus savoir peogwir est CB+, c'est brav-kenañ. Ya. Ah, setu.
Matre. Ate. Ah ya, ma ma c'hoari neuze, me 'm eus c'hoariet da Tiny and Toll Gleipnir Loden Genta. n'eus ket soñj ma zo un anv. Neuze Tiny Untold a zo ur c'hoari a zo bet diorroet gant un tresour naonedat anvet pe lezanvet Pins pe Pins, d'am soñj ne ouzoñ ket penaos 'vez lâret, un den bet da oar. Neuze hag n'eus graet pep tra war ar c'hoari, neuze a-raok n'eus graet ur bannoù-treset war internet anvet Tiny Untold Lightyear lec'h ma konte an istor. Eus Tiny Atoll neuze unan a zo bras, unan a zo bihan, hag a zo o govet, me sell avat, o goveler. Ah ya.
Ya. Enfin, setu. Hag uh, deus graet um, Mjolnir, da skouer, Morsel Thor, hag a zo karget d'ober um, ur chadenn evit derc'hel Fenrir mab Loki, hag a zo ur blei. Neuze e rit dezho sevel ur chadenn a vefe solud a-walc'h evit lec'hel Fenrir. Neuze ar pal. Hag evit-se e rit dezho kaout ur bern aozennoù un tamm iskis vel trouz paz ur c'hazh pe barv merc'hed pe traoù seurt-se. Neuze, evit ar bannoù-treset eo bet embannet war ar web pad-pell, n'ouzon ket me eo echu, da'm soñj eo echu. Ha neuze pins pe piñs neuze neus bet ar mennozh ober ur c'hoar video peogwir neus soñjet ba perak pas. Neuze neus implijet Visionnaire Studio a zo ur meziant evit ober c'hoarioù video aventur. hag a zo implijet gant studioioù bras a zo implijet eo bet da skouer evit Deponia. Evit ober ar Deponia a zo bet graet gant ar studio p'en deus anvet, gant ar studio alaman Daedalic Entertainment. Neuze a zo, ba benn ar fin, ar re o deus kendalc'het d'ober c'hoarioù aventur goude ma vefe marv. Setu. Point and click. Goude Game Fandango. Ya, setu Point and click. Dreist-holl pan den klik, ya. Penaos da skouer Lara-Croft a Ya, zo, ya, setu, ya, se zo hervez penaos lâret. Ya, hoc'h hoc'h e stress Et il y a point and click à doare mot de cause des pognats, des traoù super débiles. Enfin, pèse enlevé de mot de cause Dreistol et genre traoù avec Monkey Island, l'air Reddit la de sandwich quand euh, un tam fourmache a guerra un doare da zig Enfin, traoù N'oa spontus hag ret eo klask pep tra gant pep tra evit mont war-raok. Neuze se n'eus ket ret barzh tagñ an taol c'hoazh. Uh, Polege hag uh, ba komzer en deus se goude. Neuze, pins, neuze, neus graet e c'hoari e-unan penn-da-benn. Neuze gant ar Visionnaire Studio. N'eus graet an tresadennoù peogwir e treser memestra. Grennus tout ar pezh 'oa programmiñ mes e oa sikouret gant ar meziant. Ha grennus ar sonerezh ivez peogwir e ra sonerezh ar pod-mañ. Neuze eo bet hir d'ober graet 'noa ur Kickstarter. Neuze ket war n'ouzon ket peseurt lec'hienn Ulule pe un dra 'vel-se. Ar c'hudenn 'neus, n'eus ket tapet ar c'hementad arc'hant 'oa ret dezhañ kaout. Daoust dimp bezañ sikouret an daou.
Met
hag ne zouen lakaet un demo gant ar c'hoari e galleg, saozneg ha brezhoneg peogwir eo mignon gant un den a zo ur gevredigezh nidiat hag a ra ur gelaouenn anvet nidiat. Neuze e doa sikourenniañ en doa troet an demo e brezhoneg. Neuze ar c'hoari a zo deut a zo deut memes tra. tapet 'neus un emglev gant Plus, da ma soñj. Fin gant gant ur studio produiñ gall Plugin Digital da ma soñj eo an anv. Neuze eo bet gouest da ober e c'hoari, neuze kemeret eus amzer peger eo unan hag e ret dezhañ tresañ hag programmiñ hag ober ar sonerezh ha tout. Neuze eo deuet e-maez ar c'hoari neuze al lodenn gentañ. Da'm soñj eo daou pe tri chabistr evit ar bannoù treset. Neuze heuliañ a ra ar bannoù treset en ur ouzhpennañ traoùigoù'zo evit ma vefe un tamm puzzle dedennus peger ma eo just an istor n'eo ket gwall zedenus. Setu hag e c'hoari zoken e c'haller lenn ar bannoù-treset pa zez pell a-walc'h, benn ar fin e vez dibloket ar bannoù-treset a glot gant ar pezh 'peus graet. Neuze fentus keñveriañ benn ar fin ar pezh 'peus c'hoariet hag ar pezh 'oa en ar bannoù-treset orin. Neuze n'eo ket fall. Neuze ur point and click ordinal a-walc'h, doare Lucas Arts Cause, setu, met hep re a draoù tort. Hag an traoù... ha fentus-tre, setu neuze miret eo bet fent ar c'hoarioù point-and-click kozh. Hag un dra n'eo ket fall e c'hallez bezañ sikouret pa peus c'hoant, fin peurvuiañ e c'hallez neuze fiñvez tiny hag e c'hallez goulenn sikour gant taol hag a lâro dit benn ar fin petra eo ret ober un doare fentus c'hoazh oc'h ober goap ouzhit pe an ne devez ket a-benn en traoù seurt-se neuze et dispar pe on euh, fin me n'ouzon ket penaos oar Yeste, mais me par on euh, point and click elies ez ean da welet pin penaos oa da Zeponia on bet da welet war internet a-wechoù peogwir oan stanket peogwir oa traoù un tamm euh, dister a oa ret d'ober hag euh, oan stanket evit traoù genre me oa ket kliket el lec'h mat pe an normal-se neuze aze evit ma n'afe ket an dud war internet n'eus lakaet an dra bennak er c'hoari neuze benn ar fin ne chanch ket kalz tra peogwir an dud a zeeo da welet an diskoulm mod pe vod, me aze er c'hoari neuze me gave gwelloc'h. Hag ouzhpenn ez eo un dra pa vez pouezet war ar varrenez aoui e lak gouloù war tout ar pezh e c'haller klikañ neuze peus ket da da sellet pep lec'h er skramm ma chañch al logodenn evit gwelet ma c'haller klikañ amañ pe amañ se zo un tamm torr-penn er c'hoarioù kozh. Neuze setu se n'eo ket fall. Ha setu neuze e fentus e plijus an istor. Ar sonerezh zo dispar. Un tamm euh, Eawen bennak d'ar sonerezh a zo sonerezh Little Big Adventure. Uh, me 'blij din kalz ar sonerezh-se. Neuze e plijus. An tresennoù zo brav. Euh, neuze me gav euh, mat-kenañ ar c'hoari. Ne ket dir tamm ebet. Peadra m'em eus lakaet teiroc'h penn ar wel-se evit echuiñ, marteze un tamm nebeutoc'h. Goude hervez ho c'hoant da sellet ouzh an diskouarn pe klas hoc'h-unan tout-se. Met neuze d'am soñj e pemzek euro penn tamm nebeutoc'h. Neuze deoc'h da welet ma peus c'hoant lakaat se met zo tud ne fell ket dezho lakaat re arc'hant ba kepell met me gav evit al labour zo bet graet e derat a-walc'h ar priz dreist-holl n'eus graet pep tra e-unan ha tout. Ur plijus, ur c'hoari plijus. Ha neuze n'eo ket e brezhoneg c'hoazh met n'ouzon ket marteze e vo evit ar poent eus kalz draoù d'ober. Evit ar poent e galleg, saozneg hag alamaneg peogwir ar marc'had alaman a zo pouezus-tre evit ar c'hoari aventur. setu. evit ar poent e klask lakaat dija lakaet eus ur Mac n'eus ket pell zo marteze klasko lakaat war Linux. Neuze kavout a rer c'hoari gant Proton war Linux. Evel-se em eus c'hoariet mont a ra mat en-dro. marteze e klasko lakaat war Switch pe me war me pe va iskis vefe pe il y aura pas d'un clic neuze goloc'h c'hoari war ordinateur mestr vefe luziet Azassi en e tréface war, war vitrine. Ha tu war 3DS
Ar triderzhieg grev a bet Runaway Daw morc'hed ar Runaway Daw war Nintendo DS. Neuze zo zo-tu. Met memestra e c'houlenn, enfin ret eo ober e daou skramm ha tout. setu. Marteze e fait simploc'h lakaat euh, war Switch. Mais c'est une fin aze euh, n'eus traoù d'ober c'hoazh. Mais marteze fait ret goulenn gantañ peur e vo e brezhoneg. Ya. Ba me vo laouen o c'hoari peogwir e un, un doare c'hoari a blij din kalz, ar point and click. Setu, me 'vo laouen-kenañ o c'hoari pa vo... Me gortoz a rin 'vije brezhoneg peogwir n'on ket sur e... Ha c'hoari... Ma c'hoariañ bremañ n'on ket sûr e adc'hoari fen e brezhoneg. N'eo ket ur c'hoari Telltale, n'echañj ket an istor. Setu keit hag ober 'vije gwelloc'h-ni c'hoari war-eeun e brezhoneg pa vo posupl. Se 'vije... se 'vo dispar. Ul labour bras peogwir evit an demo 'oa simpl met aze ez eus kalz a draoù da dreiñ neuze marteze ez eus ivez. Le fait goulenn gant te pe gant Diaz.

Noc'h evit achuiñ e vo pep hini a guzulio un dra bennak ha n'int ket re re liammet gant c'hoarioù video. Setu, ar pezh 'riomp pa ne c'hoariomp ket. Ya.
N'oc'h aes o vont e gwirionez an da guzuliañ un dra bennak liammet gant ar c'hoarioù video memestra en un doare all, fin setu. Me zo vont da guzuliañ ul lef anvet Les Mondes de Sam. Meus kejañs eus an anv orin peogwir 'm eus ket skrivet. A boy made made of blocks, poent dra bennak 'vet-se. pinball ha klaskerien zo. Uh, romant skrivet gant Keith Stewart a zo kelaouenner evit The Guardian e Rouantelezh Unanet. Uh, e rannc'hoarioù video teknologiezhioù nevez hag all, setu, evit ar skrivagner. Hag uh, ben a fin e neus savet ur romant diwar-benn uh, un tad uh, a diegezh a zo kollet penn-da-benn peogwir uh, ben a fin ne oar ket penaos ober war-dro e vab a zo uh, o tek. kentoc'h skañv ouzhpenn. N'oc'h ket ar mab a zo anvet Sam. Hirawoc'h eo ar romant peogwir e krog gant ba gwreg an aroz o lârat dezhañ ba mont da lec'h all peogwir deu ket da fin ne zikour ket anezhi tamm ebet d'ober war-dro o vab ha tout. O mab. Setu, dezrevellet eo gant un ton fentus peogwir Ba an aroz un tamm tamm dra fin ne ne oar ket kalz tra diwar-benn e vab quoi pezh un tammig iskis peurrest ha he bras memes tra ar bugel fin eizh laz bennak. Hag an aroz a-benn ar fin a gavo un doare da da gompren gwelloc'h e vab ha da gad un darempred kreñv gantañ en ur c'hoari asambles da Minecraft setu. Oc'h eo dedennus-se peogwir e veze e tiskouez un tamm un tu mat deus ar c'hoarioù video evit kerent a c'hallfe bezañ spontet gant se. Un tu sokial, krouiñ, ijin gall ha gall evit ar vugale. Da'm soñj eo gwir ez eo bet Minecraft a-bouez-tre evit bugale gant ma kleñvezo o Tegez a bep seurt. setu un vateze e un tamm un tamm re penaos skañv fin achuiñ ra mat pep tra en un doare ma fin bez 'zo ur genstrivadeg erfin na lârin ket petra c'hoarvez met setu ne seblant ket gwir envel pep tra er er romant met Ba fromus-se hag setu kavet 'm eus oa dedennus gwelet ar c'hoarioù video gant ar sell-se da'm soñj e c'hall sikour tud hag a zo a-enep pe o deus rakvarnioù fall da welet ivez e c'hall bezañ un dra vat ar c'hoarioù video evit hor familh evit an darempredoù etre bugale hag o c'herent ha tout. Setu. Me 'meus sellet ouzh bloavezh pemp Bojack Horseman. Neuze Bojack Horseman a zo ur stirad krouet gant Netflix a zo bet krouet kalzik amzer zo, diwar-benn ur marc'h hag a zo aktour. Ar stirad a zo gant loened penaos 'vo lâret? Den heñvel. Den heñvel ya, setu. Hag tud, me zo ivez zo loened ha tud. Hag a zo bevañ en hor bed. A-benn ar fin ma vefe lakaet tud e plas al loened e vefe rikheñvel. Nemet evit ober farsadennoù a-wechoù da'm soñj zo loened. Neuze e tremen e Hollywood, e Los Angeles. Hag e istor ur marc'h a oa brudet er bloavezhioù pevar-ugent hag bremañ e klask Merañ e kudennoù gant alkool hag klask bezañ aktour setu. Neuze ar bloavezh pemp neuze klask a rin pas spoilañ ret, peogwir e ret sellet an holl bloavezhioù a-raok, met n'eus plijus-tre ar bloavezh pemp. Ha dreist-holl ar pezh 'm eus kavet plijus eo e oa un doare peogwir alies peogwir tudenn BoJack Horseman n'eo ket un dudenn plijus, un dudenn un tamm vel euh, vel Rick, Barzhek and Morty hag zo un dudenn enfin fall hag euh, hag a zo euh, o ober diwaskadennoù hag a zo euh, drouk gant an dud Mm. hag alies e vez un tamm an dud oc'h en em euh, penaos 'vel lâret O soñjal ez eont 'vel Bojack Horseman a zo lavar a ya me zo 'vel Bojack Horseman re ur vuhez re dark ha tout hag e vefe un digarez evit evit bezañ spontus Ah, penn ar ya. fin hag aze er bloavezh-mañ e komzont diwar-benn-se am eus gavet oa fin tre peogwir e dre un dra bennak oc'h arouez er stirad E lakaomp, enfin, e displegomp mat e tudenn BoJack Horseman n'eo ket ur skouer hag eo spontus hag euh, ma zeur Valton e red enfin, labourat warnoc'h hoc'h-unan evit bezañ pas et setu klassikour hag pas euh, enfin, setu gwellad n'eo ket un doare, setu n'eo ket ur skouer nag un aros na netra er c'hontrol kentoc'h.
Aze em eus gavet un eus-tre. Setu...
Bon, ba, achu eo. Ya, ar rann kentañ.
Euh, spi meus euh, oa Kerefal. Ya, se meus peus plijet deoc'h, nous ema fell deoc'h euh, roiñ d'o soñj. Ya, mar plij, peogwir on fin prestomp da Ya. gilev forzh peseurt Zo ket, ali. me mae juste euh, cool, kendalc'hit pe narzh euh, paouezit. Ya,
Kentoc'h koll kendelc'hit, mar plij. ma fell da dud zo dont ganimp evit... Evit komz eus ur c'hoari, setu da skouer.
E c'hoarit, ya.
Ya, dont e darempred ganimp. M'ho peus ur mikro mat, pegwir int dre ar internet. Ya, oc'h omp deuet a-benn da enrollan asambles, met marteze vo klasket ober dre... Dre ar rouedad arvezioù o tont setu e c'haller ober gant unan bennak all digudenn. Petra vije c'hoazh da lârat? Trugarez. Ya, c'hoariit mat.
Ya, ha ken ar c'hentañ. Kenavo.